Без өйрәндек хәл итәргә. Хәл итмәсәң, әлбәттә, ул низаг тора-тора, үсә-үсә, тагын да зурырак проблемага әйләнергә мөмкин. Бөтен низагларны да тыныч кына, сөйләшеп кенә хәл итеп булса, бик әйбәт булыр иде. Кайвакытта аңлашылмаучылыкларны без куллар белән төзәтә башлыйбыз. Күрергә мөмкин хәзер кая гына булса да кеше, хәтта юлда булса да, әйткән сүз эчендә Караган караш эчендә сугышырга гына тора. Менә мөселман кешесенә нишләргә бу очракта? Мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесе үзе башлап бер вакытта да сугышырга тиеш түгел. Беренчедән, мөселманнарга гомумән башка кешегә кул күтәрү тыела, чөнки ул Аллаһы Тәгалә барлыкка китергән зат. Аллаһы Тәгаләнең яраткан затына, бәндәсенә ул кул күтәрә. Мәсәлән, безгә мөселманнарга кешенең йөзенә сугу катгый рәвештә тыела. Хәтта, мәсәлән, сугышкан вакытта да син хаклы булсаң да, йөзенә сукмаска, кагылмаска тырышырга кирәк. Ул гына түгел, хайванның йөзенә сугырга ярамый безгә хәтта. Кешенекенә генә түгел. Димәк, әйттек, мөселман кешесе үзе башлап кул күтәрми дидек. Ә сиңа каршы кул күтәрсәләр ни эшләргә? Бу очракта мөселман кеше үзен, хатынын, гаиләсен сакларга, якларга тиеш. Йә булмаса урамда зәгыйфь бер кешегә кул күтәрсәләр, ул нишләргә тиеш? Ул шулай ук аны якларга тиеш. Шуңа күрә мөселман кеше көчле булырга да тиеш. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтә, Аллаһы Тәгалә көчле мөселманны ярата, зәгыйфь мөселманны түгел, ди. Мөселманнар физик яктан көчле булырга тиеш. Ләкин бу көч аның үзен, шулай ук гаиләсен, зәгыйфь кешеләрне яклар, саклар өчен кулланыла. Ләкин сугышкан очракта да мөселман кешесе арттырырга тиеш түгел. Мәсәлән, сиңа сукканнан артыграгын сукмаска тырышырга кирәк. Ул гына түгел, әгәр дә теге кеше туктаса, син дә туктарга тиеш. Әгәр дә теге кешедән бүтән начарлык янамаса, Туктарга тиеш син. Йә булмаса синең сугышуың теге кешене туктату өчен булырга тиеш, ачу белән аннан үч алыр өчен түгел, йә булмаса аңа ниндидер җәрәхәтләр салу өчен түгел. Чөнки әгәр дә без ачу белән, теге кешегә начарлык теләп, җәрәхәт китерәм дип сугышсак, без гөнаһка кереп китәбез. Хәтта бу очракларда Теге кеше үлеп тә китәргә мөмкин. Мәсәлән, Муса галәйһиссәлам үз кавеменең кешесен яклаган вакытта Фиргавен кавемендәге кешегә битенә берне суга. Бер генә тапкыр суга. Ләкин шулай килеп чыга, теге кеше үлеп китә. Муса галәйһиссәлам пәйгамбәр булып та шушы хәлдән соң бик каты куркуга кала. Фиргавен аны җәзалар дип, кеше үтергәне өчен, ул хәтта илдән качырга мәҗбүр була. Һәм аннан соң ул тәүбә кыла, Йа Рабби, мине гафу ит, ди. Мине шайтан котыртты, ди. Мин моны эшләргә теләмәгән идем, ди. Мин үз-үземә зыян китердем. Йа Рабби, кичер мине, ди. Ягъни, ул хәтта зәгыйфь кешене яклап сугышка кереп китсә дә, шуның өчен тәүбә кыла, чөнки ул кирәгеннән артык көч кулланган. Менә шуның өчен мөселман кешесе һәрвакытта да аңларга белергә тиеш, аңа көч тәкәбберлек өчен, үзен күрсәтер өчен түгел. ә бәлки кемнедер яклар, саклар өчен бирелгән. Ә башлап инде сугыш башлау турында, бу моның турында бөтенләй сүз барырга мөмкин түгел. Кайвакытта бит сиңа, мәсәлән, берәр нинди начар сүз әйтсәләр, синең дә аңа сүз генә әйтеп каласы түгел, ә берне китереп сугасылары килә. Менә болай суырга һич тә ярамый. Сиңа кул күтәрмичә, син беренче булып бер вакытта да кул күтәрә алмыйсың. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.